Siziň işleýän ýurduňyzda işe ýa-da okuwa girmeklik baradaky esasy zatlary aýdyp beräýseňiz. Indi bärde Almaz aga siz Amerikada işleýän diýipdiňiz. Ýagny Türkiýäni gutaryp Amerika işe gitmek üçin nähili etaplardan geçmeli? Ýa-da Türkiýäni ýa-da başga SNG ýurtlarda tutanlar nädip Amerika işe gitmeli?
Asyl ýany başlandan göni aýtmak gerek kyn, gitdikçe kynlaşýar hem sistemasy. Bir etmeli işleriň birinjä bu Amerikanyň tassyklaýan uniwersitetleriniň atlary bar. Bütin döwletler boýunça şo listde uniwersitediniň adyň bardygyny ta bilmeli birinji. Bolmasa bolmaýamy bolýa men bilenim meselem tejribeden bilýän da Kazahstanda okan biri ba meselem şol Kazahstandaky uniwersitedine şol işde sokdurdy. Ýani yzynda bökdi bir ýyldan bir ýyldan kän bökdi ýöne liste sokuldy bolýa ýani edip bolýa eger Alýan bilime gowy bolsa uniwersitet özi gowy bir uniwersitet bolsa bilim berýän bolsa sokup bolýalysta. Ondan soň başlaýa üç dört sany ekzamen bar geçmeli USMLE diýe United States Medical Licensing Exam bu ýagny Amerikanyň mediko lisenziýa ekzameni we muňa Amerikanyň bütin öz uçurymlaram girýär. Amerikada o ekzamene girmän dogtor bolup bilmäň. Ýagny dogtor bolmak üçin şo ekzamene hökman girmeli. Birinji bölegi Basic Science, pre-med diýdimiz, ýagny köplenç fizika, himiýa, biologiýa, anatomiýa, fiziologiýa ýaly bölümlerden bolýar. Ikinjisi test, ikinjisem, ikisem ýedi-sekiz sagatlyk testler. Ikinjisi kliniçeskiý zatlardan çykýar. Üçünjisini häz bilemok, Maral has gowy bilendir. Bu biziň döwrümizde CS diýip bir ekzamen bardy. O ýerde on iki sany otag bar, on iki otagda on iki sany oýunçy bar. Olar saňa keseli oýnaýar. Sen girýäň kesele, görýäň bu wideo aşagynda zapis edilýär, çykyp notlaryňy ýazýaň. Soň şu on iki keselden geçseň, geçdiň kabul edilýär. Ha, şo Ondan- ekzameni aýyrdylar şu wagt. indi. Aýyrdylar. O Mhm, Covid doğru. bilen e, üýtgetdiler öýtdem şo zada. Öň şeýle däz indi ýöne TOEFL soraýar öýtdem dämi? E, Şoňa meňzeş e, Awstraliýanyň ünsü nemesi bar. Geçerlik synagy diýip neme TOEFL-a meňzeş ýöne medical nemeler terminler. Şolary e, şony tabşyrsaň boldy. Indi CLOP aýyrdylar-da. Gowy ýagny biziň iň zatlardan birisi şoda sebäbi dil gerek bir kesel aslynda gowy ekzamen taýyrdylarda birazjyk bilemok aslynda ene biraz dogtor bolup biljek bilen bilmejegem aýyrýan bir ekzamen ýöne dogsan dogsan dokuz prosenti geçýärdi selam ekzameni ondan soň bärde uniwersitetler bar uniwersitetler belli bir aspirantura üçin zat açýar. Quotaciýa, Medisina, pediatriýa, nýurologiýa, newrologiýa, psihiatri, anatomiýa, patologiýa bölümleri biraz aňsatrak girmek. Ýagny hälem bolýar. Hirurgiçeskiý bölümler çerezçür kyn, ýagny hirurgiýanyňam göterilip gidýär. Meselem, OB-GYN-y bardyr, opçi hirurgiýasy bar, newrohirurgiýa, ortopedik, plastik ýaly meselem sörjeriler, hirurgiýalar impossible-a ýakyn girmek daşardan gelenler üçin. Sebäbi ýylda ýa bir sany ýa-da iki sany daşardan adam alýarlar. Sebäbi amerikalylaryň özleri kän isleýär bu bölümlere. Öň biraz aňsatrakdy, indi gynalýar. Sebäbinem aýdaýyn, şeýle Mundan dört, üç ýyl oň öýdýän Amerika bütin medinstitutdaky okuwçylarynyň sanyny ikä göterdi. Ondan öň otuz alty, otuz bäş müň graduate ýany uçurym berýärtä, obşi kyrk müňden köpräk pozisiýa açylýarta, daşardan gelenlere ihtiýaç barta alýartylar. Häzir öz okuwçy sany graduate kyrk müňi geçdi. we pozisiýa sanyndan kän öz adamlaryna ýeterli ýer tapanoklar. Şonuň üçin daşardan gelenleri has az aljak bolýar. Ýöne ýene-de hälem bar girmek bolýar ýagny girmek bolanok däl. Ýöne Amerika üçin diýýän ony eger medisina isleýäniniň on essesiçe Amerikada medisina etmek isleýän birisi bolmasa bu ýol kyn ýol. Men özüm girýänçäm, Türkiýeden gelip tä başlaýançam dört ýyl geçdi. Dört ýyl ylmy gözleg etdim, oňa-muňa ýaranjak bolýaň, hat aljak bolýaň, özüňi görkezjek bolýaň bir şekilde. Men Obşi hirurgiýada aslynda men bir näme diýeýin, ýagny bir gowy bir bagt eseri girdim diýeýin, ýagny kän bir ýagny dyrjaşyp girmedim ýagny. Şoň üçin hany kyn bir ýol, geljekleri meni maňa kän soraýarlar-da, geljek näme edeli? Ýani birinji karar bermek gerek, ýani dört-bäş ýyllap aýlyk alman, hiç zat etmän, prosta ýani näme diýeýin, işsiz, hiç kime gerek däl adam bolup işlemäni kabul edýäňmi? Kynalmany kabul edýäňmi? Eger ony kabul etseň, soň belki, onda-da girme şansyň ýene-de altmyş-ýetmiş prosent. Ýagny, eger hirurgiýa isleýän bolsaň, men göni aýdýan, gelme, gerekkä, sebäbi çerizçur kyn, ýagny girmek bärde hirurgiýa we galmak-da kyn. Ýöne aspirantura girenden soň, ýa spesializasiýa diýýäs, residency bärde, ondan soň aňsat. bir sistemasyna girip bildiňmi ondan soň tutýarlar sebäbi bärde dogtor gerekçiligi bar özlerine dogtor kän gerek şoň üçin eger özlerinde bärde aspirantura etseň ýada spesializasiýa etseň özleri tutup galýarlar ýagny ondan soň işleri aňsatlaşdyrýarlar. Maral goşup biler, o has gowy bilýär menden bu temalary.
Meniň aýtjak zadym biriniň sesi ýaňlanýar, meňkide mykra. Ýagny şu başda başlaňda köplenç hiç kim hiç zat aýtman üçin ýa-da tejribe köp bolman üçin göni bilmän girýäň wol ýöne meň aýtjak zadym eger amerikada okamak işlemek isleýän bolsalar gaty köp zatdan siz neme etmeli bolýaňyz ýok diýmeli bolýaňyz toý tomaşa diýdi ýa-da maşgalaňyzy görmek diýdi ýylda bir gezek diýdi başgalar bilen diýdi kafeýa gitmek aýlanmak diýdi şo zatlary üç ýyllap ýatdan çykaraýmaly her gün on sagat oturyp okap bilýäňizmi Ýa aňsat zat däl on, on bäş sagat oturmak. Käbiri hawa iki-üç aýda ekzamenlerini tabşyrýar, käbiri näçe aýda ýyllap tabşyryp bilmeýänler bar. Şo zada siz kaýylmy etmäne. Doktor Almazyň diýşi ýaly hemme zat bolandan soň girme girip bilmänem bilýäňiz. Ekzamenleriň üçünsini tabşyrdym diýeli her ekzamen müň dollar geçýär. Oňa hem puluňyz bolmaly. üç ekzamen tabşyrdyňyz, hemme zat etdiňiz, interwýulara girdiňiz, ondan soňam siz ýerleşmän bilýäňiz, indiki ýyla täzeden taýýarlanmaly bolýaňyz. Şon ýaly zatlary siz kabul edýäňizmi? Özüňiz taýynmy şo zatlara? Buram diýişi ýaly, biz daşar ýurtdan gelenimiz üçin biraz açyk bärde diskriminasiýa da bar. Meselem, Ýewropadan gelenler bilen Aziýadan gelenler ýa-da Afrikadan gelenler şolaryň arasynda-da birazajyk diskriminasiýa edýärler. Sebäbi biziň okan okuwymyz, zadymyz kän göwünler ýetmän bilýär olara-da. Şonuň üçin siz özüňizi görkezmek üçin ekstra dyrjaşmaly. Siz olaryň göwnüne näme etmeli? käbir nemelem bar tanaýanlarym gidip ösümligini suwladýar saňa ýöne sen şol adamdan LOR almaly bolanyň üçin letter of recommendation almaly bolanyň üçin sen şoňa kaýyl bolýaň sebäbi saňa wizaňy berýär ol adam saňa şol zadyňy rezidensiýa aspirantura gidýän ýol açýar şolara-da sen taýyn bolup we diýşýär doktor almadyň Başda başlangyzda siz esasanam şo tejribe üçin rezidensiýa girmek üçin tejribe alýan wagtyňyz size pul tölemeýärler. Sebäbi siz tak tak doktor bolup işlejegiňiz üçin как бы mugt işläp şo rezidensiýa üçin özüňize tejribe men saňa diýýär neme berýän hat berýän diýýär saňa harakteristiki berýän ýa bolýar şo saňa ýetýär diýýär men saňa diýýär aýlyk tölejek gel diýýär bulam hemme ýerde paçti hemme ýerde diýen ýaly amerikada şon ýaly şoň üçin hem birazajyk maddi tarapdan hem özüňiz pikir etmeli men gidemde şo taýda biri maňa kömek edip bilermi eneň ataňyz kömek edip bilermi bärde ýaşamak hem gymmat arzan däl biram siz bärde tejribe geçýän wagtyňyz başga ýerde işlemek hem bolanok Yani daşyndan işläp pul gazanaýyn part time zat diýseňiz, o da kanun boýunça e, bolanok gadagan. E, şoň ýaly gaty köp özüňize gaty ynamyňyz bolmaly, goldawyňyz bolmaly daşyndan eneň ataňyz ýa-da joraňyz, ýoldaşyňyz size ynanýan bolmaly. Hawa men sen ýanyňda edersiň. Bolýa, sen e, öz illeşleriň ýa-da meselem Türkiýadaky nemeleriň kursdaşlarym uje aspiranturany gutaryp, uje özlerine ýol saýlaýarlar, çagaly çugaly bolýarlar. Uje bir olaryň bir durmuşy bar, sen şolardan dört-bäş ýyl yzda gelip bilýäň. Sen şoňa razymy? Taýynmy şo zatlary etmäne? Käbiriniň kasirem bolup bilýär, ýöne ortaça şo doktor Almazyň diýşi ýaly birnäçe ýyl okuw gutaranňyzdan soňam şoň üçin özüňize bir neme CV rejime taýýarlamaly bolýaňyz, rezidensiýa girmek üçin. Köp tutdum, bagyşlaň aýtjak zatlarym Şular. Bizde YouTube'dan hem görýän agzalar bar. Şonda şular ýaly sorag ýüze çykypdyr. USMLE tarapyndan tassyklanmaýan uniwersitetde medisina okaýan bolsaň, şo şoňa girip bilmegiň başga ýoly barmyka diýýär. Eger okaýan uniwersiteti şoň Men ony aýdaýyn, biziň uniwersitetimiz tassyklananokdy. Siz CFMG diýip zat bar, şo USMLE edýän neme, şo ekzamenlere neme edýän, tassyklaýan, şo sertifikat berýän ýerde. Şoň şolar bilen habarlaşyp, şolaryň ýörite e-maili bar. Meň uniwersitetim şoňa bu edenok, kabul edenok. Siz nähili ýol saýlamaly, näme etmeli diýýäňiz? Onuň siz olar sizden näme sapaklar geçýäniňiz barada alty ýyllygyň içindäki näme sapaklar we içi içinde nämeler geçýäňiz şolaryň dokumentasiýasyny isleýärler. Soň dekandan, rektordan goşmaça hat isleýärler. Olar size uja aýdyp berýärler näme näme gerekdigini. Siz şolary edişdirip Amerika ugradýaňyz dokumentlerini. Onuň soň akkredit edýärler siziň uniwersitetiňiz biraz wagt alýar, ýöne etip bolmaýan zat däl. Şo edil siziň uniwersitetiňiz olaryň diýen zatlaryna uýýan bolsa bolýar. Daže üçünji dünýä ýurtlarynyň hem uniwersitetlerini arkaýyn neme edýärler-de, akkredit edýärler. Şonuň üçin gaty kyn zat däl. Eger neme etseňiz, habarlaşsaňyz şo neme bilen, organizasiýa bilen.
Maralyň sözüne goşaýyn, indi men häzir aram-aram Somaliniň uniwersitetlerinde sapak garanyka wagtlarym bolýar, ony aýarda, ýagny Somali bildigiňiz. Şularyň uniwersitetlerinden eýýäm goşulanlar bar şo spisaga. Plazma, Plazma uniwersitet diýdi, ondan soň bärde Jazira uniwersitet bar, şa iň kotiriuýmylar. Ýagny demek istedigim, şu ýerden gutaryp, A, çocuk gyrçykka gitse gönmeli zada. USMLE. Kazananlar da az däl. Ýani, eee, o zatdaky Nors, Northern State-dakylardan State-laryň içinde ýaşaýan kändir Somalidan migrant eger snup bilen bolsaň. Ýani, eee, Almaz aga deýän bir agzak eşitdim. Maral Almaz aýtdy. Men-ä edil özüm paka o zatlaryň içine giren adam däl, ýöne po faktu şo bar we haýsy uniwersitetde okanyňyz tapawudy ýok.

Edip bolýar, ýöne bu arada meň bilenim Türkmen döwlet lukmançylyk uniwersiteti bar şo taýda. Men iň soň görende bardy, ýöne eger Türkmenistandan gitjek bolsalar. Hawa, bar, bar, men okuwyp duran wagtym bir oda gyzyklanyp görüpdim, biziňki bar eken ol ulgamda problema däl. Men iki müň on üçünji ýylda gyzyklandym onda-da gyzyklananymam. Ylhana, siz şu wagt Somalide diýdiňiz-de, siz saglygy goraýyş guramasyna işleýänsiňiz häzirki wagt. Siz o ýurtlara nädip gitdiňiz? Sizem bir öz tejribäňizi paýlaşsaňyz.
Meňki birazjyk hem komik hem uzakdan, nälik tesadüf. Serdar aga ikimiziň bir gowy tanýan dostumyz bar. Şonuň üsti bilen bärlärik geldik. Nälik boldy bir master klass üçin. Ýani soň menem bir entuziastyň biri. Security derejesini köpsi göz öňünde tutup gelmeýän adam gaty kän. Menem çykyp gaýdyp goýbererdim. Soň bir geldik şu ýerde где-то bir dört-bäş gün ertirden agşama çen master-klass berdik-de, tam tipa şu isleýän bagasy. E, bärdäki okuwçylar kardiohirurgiýaň nämedigini bilenok. Şunuň, men hem profilini alan wagtym bolşuý desk kardiohirurgiýadan spesialist, spesializasiýa geçen. Soň çagalara seretdik, ululara seretdik, garaz, Şon ýaly. I ondan soň wagt geçdi, barak aýlandy. Ýene-de bärdäkiler habarlaşdylar. Geljekmisiňiz? Men zat, men bir gapdaldan şu ojada işlik bolansoňam, şu zanyňyz gerek diýdiler. Şeýdip, çykdyk gaýtdyk-da. Oňa çenli, ondan öň men Stambulda otyryn özüm.

Yzyňyza gaýtmagy planlaýaňyzmy ýa-da aňyrda galmagy planlaýaňyzmy? Ýo, men, men öz ýurduma bararyn, meň çagalarym aňyrda, özüm üç çaganyň atasy, soň bir paka bärde şu özümiz üçin belli bir missiýany goýduk-da, eňkem

Soň biraz hem bildirmeli, yza etmeli. Soňam kardiohirurgiýa, beýleki hirurgiski spesialistlere serediň, daže neýrohirurgiýa bilen deňeşdiriňde-de iň ýagşy. Ýa bizden ýagşy diňe transplantologlar bar. Soň halkyň köpüsi üçin ýürege degýär, özem hiç hili religýoz konfessiýa-da bagly däl ol. Şu ýürege degýär diýildimi, duran ýeri soň adamlar bilen artykmaç ýagşy Aý, meniň şon ýalyrak wizýonym, misýonym bolansoň, çykdyk gaýtdyk. Indi şony bir azda kände zaýa edip, bir ýola goýubilsek, soň şu ýerde şo ýerli oglanlaryň içinden bir-iki sanany haçan bir gyzyklanma döredip, tapawudy ýok, gitsin o zada Amerika gitsin, Norwegiýa, bärde popular napravleniýalar gitsin Türkiýä ýa-da gitsin Orsýede şu imni kardiohirurg diýip gidip şo ýerden postupaýa edip okasalar şu birki sanjak adam şon ýalygam taýyn edibilse meniň missionym bitmiş şoň bilen çykyp ýene-de yzyma dolanamda-da bolup dur Stambula baramda-da bolup dur ýani ondan aňyrsyny görübermeýin paka bir ýyl toşno ýa-da.